Nintwe bwairire gose bwakiire kobatukana ase ogotoka ase chingongo chiaito chi'ense engima, ekero nabekire ekerebi iga rero moroche mbegete ekerebi, ntaete ndakwana nabaibori. Abaibori, ekero nabekire ekerebi ntabegeti chiearing, lipstick ntabegeti, kende gionsi nteyegeti kende gionsi, nonya na ebioge nabire iga, ntagete nkwane na abaibori. Naende ebidio eye nkonyebeka nde ase youtube, nari more ashare na abaibori, bari mokonya gosaba chibidio echi nchibeke youtube, ninche nchake gochibeka youtube as of today, nkoba nde elink ngokora. Bono ntaete nkwanere egento kiabere kegendererete nabaibori, buna abaibori bagendererete ko- gotarera abana babo. Nchakire iga iga America ase imenyete, abaibori abange bakoretwa iga iga na abana babo, bamanya korwa ororo bacha ba- baba- babamanyia abasani babo. Abaibori mbare twachire konyora gose nanyorire ntaete kobatebi, bagocha bachaka gosabera chibesa ase abasani ba- b'abana babo iga iga America, okonyora tokonyora okwa introduced omoibori oyo to a friend gete chikabira abande, abande na abagusii, mama oyo, tata oyo. Matuko make igo kwanyora abaibori aba ba- baetire ensemo, bachakire go- gosaba chibese, abaibori bagosaba abasani chibese, bagosaba abanto batamanyeti chibese eh, abaibori. bataisane egetina eki abana babo bakobaa. Bono inse kobaa buna inche omogweka na abaibori bane base gocha iga iga, bamenye gochaka gosaba abas- abasani aba bane chibesa iga iga ekenyoro goeta, eh. Omanyete aba- abasani aba bane nabo bakoiboria buna, yaani omosubati oyo, Penny, ere tari koa abaibori bao baye kende nki bagotosabera chibesa, eh. Iroka buna inche ing'anchete go- go- gotara, tari gochinyia etumata iga gose nari abang'ina aba baramanye, ng'a amang'ana asarikire na abagaka. Eh, bamborie ng'a omosubati oyo okonya gotara goeta-oeta okonya goeta-eta, tari koa abaibori baye kende? Eh, abaibori mbare batari goisaneka nobaa chibese. Eh, okobatomera chibese kera omotienyi, mbare goisaneka. Bagochi korora gokobatomera omonto gochia Kenya aria ng'a genda onkwaneri mama, basaba chibese. Gokobatomera gokoenda nomosani oo kobarora, riria omosani oo atarochi, bamotebia ng'a kare ang'ache chiringi ikomi. Bono ogachia gokwana nomosani one, omosani one naree nkorakwane nere omogera ore an older lady, she is in I think sixty akare go ase sixties bono iga are sixties. Nkamu igoro nkaenda gokwana nere nkamotebia ng'a omanyete egento nkere nanotisirie iga iga, buna inche ng'anchete gokwana. Nachakire konyora ng'a abaibori b'abanto bande bagocha gaiga Amerika bache konya gosaba chibesa. Akamenya gonte ng'a my friend, nare ayio yoka aye gochi bono otakarie ekanisa eye togochia, ee, naende ime obasa kondwania aba SDA. Aba aba aba SDA rende ase bagocha abange bairwe chikanisa noa abang'ina bare bamanyana na Catholic omanyete eranyore mbakare oo. Lakini omosani oyo one iga are gonte ng'a ase togochia ekanisa, abanto nkoreta bare abaibori korwa Kenya bache babarete ekanisa. Bono ere kare omonyakerogo aria ekanisa nere okointrodusigwa, okaribisia abageni aba, obaira mwaye, obarugera, obamanya rende buna aba abaibori b'omoshirika omwabo. Omong'ina oyo because bono are omong'ina o kare, akoborokera abaibori aba buya kabisa baigwe buya, bacha bachenchani chinamba, ki bari iga iga banya gokwana, eh, akamanya kong'a eshock y'omoeri ng'a abang'ina aba tari ng'a nabagaka, tari ng'a chibesa bakomosaba riria Iga iga chioka chisaine. Bakogenda Kenya, bagenda naende bachia komoakera esimi, bamorikera chitext, eh, ng'a nimbwate omochango, ng'a nimbwate chikorera chigocha, ng'a nimbwate gento gete. Bono bairire enamba buna bakorikera abana babo chimessage, bairire chinamba chia abasani ba abana babo, bachakire gosaba chibesa korwa Kenya. Bono obwo nobongwana ntebie, ng'aki omo omoibori oo agocha agosiririe erieta ase omenyete, agende achie gosaba chibese, eh. otamanyeti buna ngosaba are chibesa, aye okagete ng'a mama omino mbuya mogendererete, ani ochiroirire chinamba chia nyarebe chia nyarebe ngosaba are chibesa, aye toramanya. Kwamanyire? Kwaigure? Aya, imanye goteba egento kende ekero nachete korengereria egento eke, nkaruga iga nkaenda Kenya ngachia gokwani, bono nakorera abanto ba America, igo mwaigure? Naende ntaete koba kobatebi nkobaande advice ya omoerio buna mogokora, Nkaruga iga nkagenda Kenya ngachia gokwanwa omosani gete. Omosani gete ore well to do, tari motaka in fact abwate ebesa yaye, lunch akangorera. Omosani omuya sana gokwenyara, tari motaka. Nkarora rende ng'ina nkamorora nkarora tiga ng'e ng'ina akabesa gake igo rende mogorere aka lunch nkamogorera. Ekero ngocha koirana the next time nkonyorana na omong'ina oyo, omong'ina oyo amanye korora are mosubati oyo atarochi ansabe ecredit. Imagine omwana oo omwana oye agatebe ase engiya kabisa am sure omoire credit am sure omoire kera egento I didn't take it seriously na tinchieti korengereria egento ekio buya moono lakini later ngachaka gokerengereria ng'a ng'aki omosubati omong'ina oyo agonsaba chibese omwana oye tarochi onsabire chibese ng'a na ng'a ang'e credit eh. Bono egento kiagere kiaborete nenamba yane abwate ochaka kondikera moe credit eh naende akamanya goteba ng'a tarora ng'a nyarebe tarora agankania kwaigure? Abang'ina aba na abagaka ko kobua mono abang'ina abagaka abange ne emechango ya chikanisa ba bagosaba. eh, bagoteba ng'a nimbwate gento gete, nimbwate gento gete, onye onye mama omino kwaretire mama omino iga iga, gose mama omino o Nairobi are, ntaete motebie abaibori baino batige gosaba abanto chibesa, besa enchiyo, banto mbabwati besa nande, buna bono inche nsa koira omogwekano ng'a ng'anchete gotara i- koenda chi chivacation, abanto bande baroche ng'a chivacation chiria nkoenda ntige mbae chibesa echi, inche ntanyu marwa. Inche ntagora yanga. Kera omonto nabwate egento kere ekenene aso are. Onye aye tori gokora gento gete oyonde ngokora are egento gete. Igo tobasa korora egento omonto onde agokora, onache ekina ng'a omonto oyo iga are tajiri, tiga amosabe chibesa. No! Tigonsaba chibesa ase eng'encho onde omosani bw'omwana oo. Ng'a bono oroche ng'a amete buya because ondoche ngotaara chivacation. Chivacation ne ebinto biria ngokora buna abanto bakonywa amarwa, abande bagenda bachia ko kogora chianga, abande ebinto mbire abanto aba babo bagokora bikobagokia. Igo bono tobasa gochaka ko korengereria ng'a bono ase eng'encho nkoenda chivacation ngoetanane ense engima, ng'a igo nimbwate chibesa endi etachiri ngokoa chibesa. No! Kera omonto nabwate egento ataete gokora ne chibesa chiaye. Lakini gocha aga iga America gose koenda Kenya aria omoyo abaibori bakoeta magega bachie gosaba abana abasani chibesa it is very wrong calling her all the time to give her esukari yes Mary am telling you egento eke nekebe sana nki abang'ina aba bagosabera chibesa abang'ina aba achire iga iga batoire obosooku abande abagaka batoire obosooku ayio kanto ayio okogamba abang'ina aba baruete Kenya bagacha komenya ama ayio ntoranyagamba bagatiga abagaka babo Kenya eyio ne story ende yerituko rinde. Lakini abanto aba abaibori aba bagosaba chibese, bagosaba abasani chibese, basabe abana babo, aye tiga noye nabasani boka. Abaibori mbaro ororo batari goisaneka, nomoa chibese kera omotienyi, ere iga akonya gosaba rioka, akonya gosaba rioka. Abande baira chibese chiria bae abana baria babo bande batari kwenyara. Abande baire chibesiri bataeti koruera abachukuru chifees. Ng'aki omwana oo onde ere arakore emeremo aye koe chibese ochie koa omwana onde, omwana oyio onde ere chibesi chiaye akonyora na amarwa akonywera. Abang'ina aba nabagaka basabire chibese basaririe obosani. Naende bono ase eng'encho bono oroche ng'a nyameri nomosani one. Mama omwabo Mary ochire iga iga ngosaberera are chibesa. Omanya gonte ng'a gaki tobasa gotebia Mary, Mary tamanya. Lakini iga agendete kogoakera chisimu gochi korwa Kenya. Naende chi WhatsApp echi babwate batomere emessage eye WhatsApp. Emessage eye ntaete monyetome WhatsApp mobatebie buna batige konya gosaberera chibesa. Twarosire onye gogocha gokwania abana bao isaneka na ebinto obwate. Tiga konya korangeria abanto bakoe chi ride, tiga konya korangeria abanto ng'a ng'a gento gete. Mokoba so demanding ase abasani ba abana baino Naende mwachaka gokwania abana baino, mogosaba eke, mogosaba eke, motaeti onde amanye, eh, ng'a tobasa komotebia, tabasa komanya, eh, yaani iga obo nobongwana abaibori bagotoretera obosooku ense engima, togwesika, naende onye kobwate omochango bw'ekanisa, togotebia omwana oo buna aye enyarebe Mary, nimbwate omochango bw'ekanisa, Damaris, nimbwate omochango bw'ekanisa, mboreria abasani aba ao, orore ng'a onde naro oraa nkonye omochango oyo bw'ekanisa, tokore ki. tokonye ekanisa yaito eh. Emessage eye nero nere ntaete make sure Mary emessage eye egende ase whatsapp abang'ina na abagaka abaibori bagosaba chibese eh, bakonya gosaba chibesa tebia omwana oo agokonye omochango bwa ekanisa. Lakini na naende abaibori bande batagete orwe omochango bwa ekanisa, orwe oywo bwe bwe chiuniform. Orwe gose emocheng'o ki bataete banywere chikanisa chiabo chimbeo ng'a mbabwate abanang'umbu? Obwate abanang'umbu abana bao bachandegete, abana bao nemeremo bamenyete, aye bono otaete konywa chimbeo ase chikanisa chiao kobekera abana bao pressure bagotomere chibesa chibesa abana batabwati. Obwo nobongwana? Osabe chibesa osabe eke osabe eke osabe eke ng'a nyarebe nagakorete gento gete naende buna bwebiacha. Ee, gwatoma rioka, nempesa, gwatoma rioka abanto baria more Nairobi, Mombasa, more kera aase, bundisa abaibori baino batige gosaberera chibesa. Kania abaibori ng'a chibesa etari chikorogotwa. Abasani aba mogosaberera chibesa, abasani aba nkoba misuse more. Ekero mogocha gosira nabo bagocha gotokonya tobaeni. Bono mwabasabeire, mwasabereire chibesa abande bagonya goteba ng'a nabakumbuya bwango abang'ina aba batonyarire. Bagaka aba tonyarire tiga bakobuya, tokoba omogaka omuya, tokoba omong'ina omuya bwesi, gete abana boka bacha barora ng'aki omosani oo mama nare iga, omosani oo my my friend nare ng'ina mama nare my friend omosani oye na omosani one ng'ina nare iga iga omosani one tata omwabo nare iga iga tiga amoire mogorere chianga, eh kwarorire. Emechango tiga ba deal na abana babo kochaka kobeka abana abanto babande abana babande friends ase emechango eki negento ekebe. Tebia abana bao ng'aki yaya nimbwate omochango nsabere chibesa echi nindue iga noyo nduere noyo nduere iga. Tiga abana ba abasani bao abana bao abasani babo bagokorere ebinto batagete kogokorera ase ogwancha tari ochake kobasaberera gokora oyo gwasaba gokora oyo gwasaba. Naende abang'ina bande babwate chindamwamu. ba- ba- babwate eke, babwate eke, ba- chimeremo emeremo abande bakorenda abana, bako barende abana barende abana aria ase bamenyete nonya na okogora nonya na esukari, eyio ne etopic ende ya rituko rinde, eh. Nkoni bara nko- nko- ngokora bare eke ngokora bare eke, naende bakorora onde oria atarochi naende basaba. Inki bono inki ekogera mogosaberera chibesa igo, eh, yaani mori goisaneka ing'unu chibesa echi chirenga motagete mosaberere abanto. Twarosire sana. Mosaberere, mosaberere, mosaberere, motabwati masikani, motabwati chimbibe. Onye gwacha iga iga America gokwania omwana oo, ikaransa, ikaransa mwao, tiga gosaberera kende gionsi, tobasa gosaba kende gionsi korwa ase omogeni, tobasa gosaba kende gionsi korwa ase abasani, nonya na abana bao, abana bao tiga onye gosaberera abana bao chibesa, bagochi koboka mambia, banyora whatsapp ng'a ntomere besa egete, bagochi koboka kera rituko, aye bono omoibori iga otorigwe isaneka, ekero ogocha korwara. Ekero ogocha kogania okonywa, ng'aki ogocha gokonywa ogonya gosaba chibesa kwanya gosiakeria isiko? Abaibori bande mokagete ng'a abaibori bande mbakeroche, abaibori bande gese mbakerochi bakonya konywa chimbeo isiko, ng'a abana ang'u mbung'irete gese abana bane bakorete iga, yaani bakonya konywa chimbeo isiko um bakonya konywa chimbeo isiko, babadenie abana babo ebinto ebiinge, abana babo bamanye gocha banyora stress, basunywa gobakani. Tenenera abaibori aba bakani ng'a no. Batebi ng'a ntori gosa ntori gokoa bese, kae ebudget, bekera abaibori bao ebudget ya kera omotienyi. Kae omoibori onye 100 dollars, do not feel guilty, tobasa koigwa bobe. But rende abana bao, rende efamily yao, make sure ng'a mwaonete neino otara mama omino chibesa, otara tata omino chibesa. Make sure ng'a abana bao mbuya obarendete. Tari ng'a okori nabaibori, abaibori goika bakore ki? Bakonywe, abaibori goika barendwe. Lakini abaibori gocha goto exploit, go, gotosaba abasani, gosaba chichirani, gosaba kera omonto, gokirete oyo, gokirete oyo, bagosaberera kera egento. No! Abang'ina mwaigure, tiga konya gosaberera chibesa iskaa, abagaka mwaigure, tiga gosaberera chibesa ikoru, iskaa. Onye gotaete gosaberera chibese ase abasani b'abana bao, teebia abana bao ng'a notaete gosaba chibese, bamanye ng'a chibese ngoko ngosau chire. Na aye omonto gagogosaba chibese, teebia abana baye, momanye, bateebie, basoere, tiga konya kobaebera ring'a toteebia onde, batebie ng'a yaya, goika nteebie pe niye amanye ng'a nakoire chibese. Bikosi omanyete onye buna inche mbwate abasani abange, mama asabe abasani abana emia, oroche tari ekamilioni ya chibese echi ng'a egiakoira omong'ina oyio, inoo? Bateebie ng'a yaye goika ntebi peni, goika amanywe omosani one ng'a ngokoande chibesa. Abang'ina nabekire ekerebi, ee, igo nabeke ekerebi inkwane nainwe mbateebie abagaaka ng'a toigwane, tiga konya gosaberera chibesa korwa ase abana baino, tiga konya gosaberera chibesa korwa ase aba abasani b'abana baino, ee. Kwarorire? Abande bagocha bataraikaransa na baikaransa bachakire, ng'a ng'a gento gete, ng'a gento gete, ng'a gento gete, yaani bagosaba ebinto ebiinge mbataeti komanya ng'a omwana oyo nkwenyara are, naende ochia ororekane ng'a ng'a naye okororekana ng'a nobwate chibesa, eh, ng'a naye bono ore tachiri. Egento keria kiabagusia ng'a omwana oyomo ga kabiyokire ng'a abana bonsi babiyokire, kiaerire. Naki ekogera abana baria be chitachiri okonyora abana abange basirete because ise na ng'ina abande busy konya korwa chibesa konya korwa chibesa, mbachi korenda abana babo. Mbachikwa okorenda chinyomba chiabo, omonto oetana nomosacha oye, omonto oetana nomokaye, kobwatekana ataete kogokia abaibori baye. Kwanyora abana bao basirire, kwanyora enyomba yao yatagokire, aye otome chibesa gochia, otome chibesa gochia, abaibori mbare goisaneka, nobaa abaibori bande mbagoisaneka. Tokaya ng'a abaibori aba ase engencho bare abaibori ng'a mbakeroche. Abaibori bande they need guidance. Abaibori bande they need to be directed. Nyasae abakonye, evideo entaete monyeshe whatsapp. Abaibori tiga gonya gosaberera chibesa isika, abaibori tiga gonya gosaberera abana chibesa, abaibori tiga gonya gosaberera abasani chibesa korwa Kenya. Abaibori onye kobwate emechango tebia abana bao, tebia abana bao ng'a nimbwate omochango nkorere ki med mbore rinyarebe na nyarebe eh. Naende konya kogambia abanto ng'a nyabe ng'a yaya tarang'a kende ng'a abana abande bakoenda bachi kogamba abana babo ng'a buna omoroche iga tanya kong'a kende, buna omoroche iga tanya gonkorera kende, buna omoroche iga nka taragachani no. Minto egento eke gechenchi bono bono bono, ere nabeke ekerebi ase abaibori, Nyasae abasesenie ebirie eye baikere koranche.